I nifer o gynhyrchwyr moch, mae'r flwyddyn a hanner ddiwethaf wedi bod yn anodd dros ben. Ac yn ôl y Gymdeithas Foch Genedlaethol, fe allai hyd at bedwar allan o bob pump o ffermwyr moch Roi'r gorau iddi. A dyna'r penderfyniad mae Ella a Huw Roberts, fferm ffridd Llithfaen, wedi wneud. Da ni di ymweld â nhw a'i dau blentyn, Anest ac Emyr, sawl tro, ers iddyn nhw sefydlu busnes gwerthu cig mochyn, oinc oinc, bymtheng mlynedd yn ôl. Ond, ymhen ychydig, mi fydd y gwaith hwnnw yn dod i ben. Pa mor anodd oedd cyrraedd y penderfyniad o roi gorau i Oink Oink? Oedd o'n reit anodd, ond eto, fel mae pethau di newid yn ystod y misoedd dwytha yma efo costa bob dim yn gyffredinol, Dwi'n meddwl bod o 'di gwneud y penderfyniad yn, yn hawsach i ni. O ran oink oink, da chi 'di bod yn magu moch, gwerthu'r cig a gwneud nosweithiau rhostio cig, felly pa mor galed ydy'r gwaith yn gorfforol? Yym, yndi, mae'n galed yn gorfforol, yn feddyliol ac yn uh, eithriadol o flinedig ar adegau. Um, yndi'n amlwg, oink oink i ni yn cychwyn, yr holl fwriad oedd bod ni yn magu'r moch yn hunan a dim ond yn gwerthu ein cynnyrch yn hunan. A wedyn, ia, mae'r broses di cychwyn o brynu dwy sbinwch oedd i fod fel hobi bach pymthag mlynedd yn dol. A goes, dwi'n siŵr bod fi wedi teithio milltiroedd rhwng un farchnad i rostio mochyn i... Dwi'n meddwl mae'r pella da ni wedi bod yn rhostio mochyn ydy yn Birmingham, dwi'n meddwl. Um, so, da ni'n cael, da ni wedi cael cefnogaeth gwych ar hyd a lled o wlad o. O ran y rhwystrau neu'r heriau, pa mor bell ydy'r lladd-dy agosaf er enghraifft? Yn anffodus, mae'r lladd-dy agosaf i ni, da ni yma yn Llithfaen, um, 57 milltir i ffwr yng Nghorwen, a wedyn dydy hynny ddim yn helpu y costa lle da ni'n trafeilio i farchnad Corwen yn amlwg yn mynd â moch i mewn efo'r trelar ac yn dod yn dol adra. A wedyn mae angen mynd yn dôl i gasglu y moch wedyn hefo'r fan um, cig, lle, uh, gadw'r cig yn oer lle. O ran costau'r porthiant, sut mae hwnnw? Costau porthiant am y tro cyntaf erioed wedi mynd dipyn ymhell dros 400 y dunell. Um, tro cyntaf erioed iddo fo fod um, yn agos i 400. Ni'n tybio bod o rhwng 130 a 150 o bunnoedd o'r hatach. y llynedd 'lly. Wow! Yn union. I godi'r gwahaniaeth yn bris y cynnyrch, jyst o ran y gwahaniaeth yn pris yr bwyd yn un peth, heb sôn am gosta bob dim arall sydd yn mynd hefo fo. A'r un pwysica siŵr o fod ydy iechyd rwy'n a'r gost mae'r holl waith yma yn ei gael ar rywun yn gorfforol. Yndi, mae hynny'n ffactor bwysig iawn a dwi'n meddwl ar hyd y blynyddoedd mae rhywun jyst wedi cario ymlaen a cario ymlaen ond dwi'n meddwl yn fwy diweddar mae rhywun wedi ystyried mwy ar ei iechyd a wrach bach mwy o ddiffyg cwsg um, Yn anffodus, dydy o'm yn fusnes lle 'dan ni'n medru cyflogi rhywun i ddod i fewn ata ni, a 'dyn mae Huw a fi, hefo help y plant, sydd wedi bod yn wych ar hyd y blynyddoedd, yn helpu ni, ond mae o'n golygu oriau o lafur, ac yndi, mae rhywun yn mynd yn flinedig. Di o'n ryddhad, wan? Gwbod. O! Dyna ni, llai o bwysa. Gei di ffarmio ŵan Kayla, achos fanna ma dy galon di. Yndi, ffarmio, amaethu, mae rhywun wedi fwynhau i wneud ar hyd y blynyddoedd. A'r shortons? Ia, mae yna rhyw uh, agosatrwydd efo'r gwarthag burgon yma. yma. Um, mae hyn i wedi bod gennau ymhell dros 20 mlynedd um, ers i mi gychwyn i prynu nhw gyntaf hefo'n had. Lle. Ond um, Na, fi na fwy o amser a sicr mwy o amser teulu. Dwi'n meddwl hwnnw wedi bod yn rhywbeth prin ofnadwy ar hyd y blynyddoedd. Dwi'n mwynhau efo'r moch. Erioed wedi mwynhau efo'r moch, ond yym Dwi'n mynd yn hun a i'r gwaith ddim yn teimlo bod o'n mynd yn hawsach. A di'r iechyd falla i'm cystal ag oedd o? Un o'r sgil ffeithiau bod efo um, farmer's lung ydy bod chi'n blino'n hawdd. Ac uh, yndi, uh, dwi'n teimlo bod yr... Dwi'n mynd yn arafach A dim oherwydd y noed, ond dwi'n mynd yn yr ar arafach a mae Elan gallu pigo fyny hynny yn gyflymach a dwi na i just mynd a mynd a mynd yn yr afach ac arafach a wedyn mae mae'r nosweithiau yn mynd yn hirach a mae cyrraedd tŷ yn mynd yn hwyrach. A um, ia, yndi, dwi'n teimlo le ni mae'r corff yn deud mae'n amser rafu lawr. Mae'n amser o'n llun di. Yndi. Dwi'n teimlo hynny yn... yn Mae'r penderfyniad wedi dod yn yr amser iawn, dwi'n meddwl. Mwy amser wan i'r gwarthag, Dion. Mwy o amser i hein, ia. Di draffarth dyn nhw, de. Yndi. Llond cae braf yn fan hyn, wan. Yndyn, maen nhw'n... Um, di draffarth, maen nhw wedi bod allan drwy gia. Maen nhw, othon nhw mewn am y tua mis i loia. A maen nhw'n ôl allan ni. Er y bydd yr ochr gwerthu cig yn dod i ben, mi fydda nhw yma'n ffrydd yn dal i fridio moch. Helo, ladies! Be di hanes hein, Huw? Um, dwy spinwch di cael ei geni yn mis Gorffennaf ni. Um, gyda gobaith, uh, maen nhw'n mynd i'r sioe yn Llanelwedd yn mis Gorffennaf yma. Felly, da chi am gario ymlaen i sioia? Uh, yn dan, arglwydd mawr, yn dan. Dwi eisiau, dwi eisiau dal eisiau cario ymlaen. Mae rhywun uh, di gweithio'n galad i gael yr moch o safon yma, wedyn um, fydd hi'n neis cael bach mwy amser i, i ddangos nhw'n y sioe yma. Fain teidi efo chdi, Lenny, i'r sioe fawr? Un oedd y bwriad gwreiddiol. Ia, ond. Dwi'n siŵr bod Huw 'di newid y planiau unwaith eto. Dwi'n meddwl bod yna chwech yn mynd gan gynnwys hwch um, Saddleback Emyr, Lenny. Felly, hein ar ei ffordd i sioe, a dyma fydd y patrwm wan, cadw rhyw hanner dwsin o hychod. Ia. Yeah. Geni, magu, gwerthu ymlaen fel perchill. Ia. Yeah. Ia, yeah, gyda gobaith, a wedyn wrach fe genwyn stoc i werthu ar gyfer... Gis, gis, gis, gis, gis, gis. Ar gyfer breidio ag ati hefyd. A cadw nhw i gyd yn foch pur Cymreig ag ambell i saddleback. Bydd hwch saddleback Emyr yn aros ma, ond fydd y gweddill i gyd yn cael eu cadw'n bur. Da ni'n credu bod y mochyn pur Cymreig yn fochyn arbennig iawn. Ti'n difaru dim. Dwi'n mynd i ffindio fo'n anodd, mae hynny'n saff o fod. Um, dwi wedi mwynhau y blynyddoedd o gael gwerthu'r cig, cyfarfod bobl, yn fwy na dim clywed y camoliaeth mae bobl yn rhoi am y cig ac am y cynnyrch. Ond dwi'n meddwl Mae yna fobl wedi gyrru sawl negas i mi ar hyd yr wythnosau dwytha mae'r sy'n ei gyhoeddi bod ni yn rhoi gorau. A dwi wedi cael bach o sioc uh, ambell un yn llongyfarch ni am fod yn ddewr yn gwneud fath benderfyniad. Dydy o ddim yn hawdd, dydw i ddim yn mynd i ffindio fo'n hawdd, dwi siŵr fydd hi'n ddipyn o newid byd yma, ond dwi'n meddwl ar y llaw arall, oherwydd bod rhywun wedi cael y fath gefnogaeth a'r fath llwyddiant, Dwi'n meddwl, da ni angen bod yn browd iawn o be da ni wedi gyflawni o fewn y 15 mlynedd dwytha yma. A wedyn, um, na, gawn ni weld beth ddaw nesaf.